Şeýlemi ýa? Hawa-la.
Aý, bir ulagjuk ediläý melekeniň-dä, how! Şony etmä ýok dälmi? Hä, barmy? Hawa, ulagjuk-a edinesim gelýär. Şeýlemi? Haý, bir gyrat edinesim-ä gelýär. Şeýlemi? Al, al, how, pyýada kyn bolar. Haý, ýeke-täk bir bar-a. Şu obara kän gatnaýar. Hawa. Aý, hossarlam, garyndaşlam şul obada kän-dä. Aha. Günde gatnaýar şu-da. Günde gelýär. Hawa-la.

Öllünni maňa sat. Satjak.
Ana. Näçe teňňä satjak?
On.
Ýedi teňňe näme? Ýok, how ýedi teňňe. O peşege seret, how oňa seret-ä, how. Men şoňa bar-a, merdiwanly münýän, how oňa. Hawa, göreli, seret-ä o ulluny. Aý, goýsana ýedi teňňä. Hawa, merdiwan bolmasa münjek gümanyň ýok oňa. Şu taýdan-a ony sen garynja ýaly. Daşdan-a senem şo garynja ýaly ýaňy seredip otyrka.

Düş, düş yok gel oğlum töňeden. Alay hop, beş tenge olsa, al beş tenge bercek. Beş tenge bercek hov. Bey, gelme day, beş, beş tenge bercek diyen. Düýşüm ekena ho.
Ependi aga! How! Hany gel agam bärik! Hany şu goýunlary ahyla salaýyn. Bolýar, soň salarsyň. Gel bärik sen, ahyla gel. Gel diýip gel, şu tarap gel. Barýan, barýan, barýan. Salowmaleýkim Ependam. Waleýkim essalam.
Gowmy ýagdaý? Hawa, Hudaýa şükür gowym özüňem. Ýagşy ýagşy. Daň atar geldiňmi? Men saňa öňem aýtdym gün dogdy men. Wiý hawa gün dogdy gün dogdyla ýalňyşypdyryn bagyşla.
Aý daň atar diýäýýändim. Diýme indi şony.
Boldy.
Ependi aga, Haw. men saňa geçen ýyl bir ýigrimi sany mal goşdum. Hawa, Hawa. goşduň-aý.
Geçen ýyl goşduňmy şony? Geçen ýyl goşdum, geçen ýyl. Şu ýyl goşan bolaýma, şu ýyl. Ýok, ýok, geçen ýyl goşdum. E, şu ýyl goşan ýaly bolup dur-da. Ýok, ýok, ýok, geçen ýyl goşdum. Şo mallar bir bä, bu onam a däl bu, hany galan ýary. Näçäni goşdum?
Ýigrimi.
Ýigrimi. Hawa.
Şu ýylmy?
Geçen ýyl. Geçen ýyl. Hawa. Haw. Geçen ýyl? Sen ýigrimi oýun. Ýigrimi oýun goşdum geçen ýyl şo onusy ba onusy ýok hany galan ýary. Şu galan ýary da şoň şu galan ýary da. Nämäň galan hany ho men ýigrimi sany mal goşdum a saňa. Hawa. Hany galan ýary.
Şo galan ýary da şol.
Penni aga düşünmek kran bolmasana. Näme düşünmän, düşünip durna how, düşünikli aýtýaňa. Düşüneňokda sen, men saňa ýigrim sany mal goşdum. Goşduň, şu, şu ýyl.
Geçen ýyl. He geçen ýyl, geçen ýyl.
Geçen ýyl.
Ine bulam on sany. On sany, o, on. On sany, how, hany galan ýary. Aý, sen düşüneňoga how, çepbe. Şu şoň galan ýary da şol.
Aý, ýok, jan agam, näz, şuny şu wagt tä salyrsaň dokuzam ýagşy. Goýsana-how, goýsana-aý, sen geçen ýyl goýan nä bolaýma-ow şony-ow? Geçen ýyl goýdum-ow, men özüm getirip gitdim-ä ony. Näçesini getirdiň?
Ýigrimi. Ýigrimi? Hawa.
Azrak getiren bolaýma-how? Ýok-ow, ýigrimi sany mal getirdim, bu, ýok abi, ýigrimi däl-ä, şuny dokuzam ýok, e, şuny sekizem ýok şuny, hany galanyny ýazyň, tap. A şu galanýar da şuň. Häzir oglanlary çagyrja. Çagyr.
Ýeke ýeke sanatjak şulary. Sanat da hemem galanýary şol çagyr. Oglanlar geliňo geliň hany. Gelsinler. Şu ýeke ýekeden sanaň şu mallary. Sanasyn sanasyn. Hem ony çekem hem ony. Sanasyn. Mallary sanaň ýeke ýekeden. Sanabersin. Sanaw.
Hawa.
Haýsyny sanaýyn. Sana biriň birini tut.

Ho, Ependi aga. Ho.
Ho, waleýkim essalam, sag gururlyk beýikler. Aý, tüweleme, tüweleme, gowy mägdäýleňmi? Gowy, Hudaýa şükür. Aý, tüweleme, bolýa, gowy bolsaňyz. Ependi aga, näme bu ýerde otyrdyňyz öküziňiz? Ho, aý, mallary aýlandym, ýaňyda bara bir dem dynç alaýyn diýdim. Aý, bolup bilýär, bolup. Biziňem ugrumyz bu tarapa. Nirä barýaňyz?
Balyga barýas, balyga. Köle.

Sen çeňňekde tutýaň, hä? Çeňňekde. Näp tutýaň?
Aý, çeňňegiň bar-a ujuna. Gurçugyny dakýaň. Dakýaň. Onsoň oklaýaň. Nämäni?
Çeňňegimi atýan köle.
Gün atýan, çekýän. Ýo, oklaýan diýip näse tüpeňlimi, nämemi? Çeňňekde.
Onda nä oklaýan diýip dur-a-how?
Çeňňegimi atýan suwa. A şeý diýd-ä.
Çekýän.
Çekýän.
Atdym çekýän.
Balyk salamty urunyp. Mem alýan oklaýan. Ýene atýan çekýan. Gün balyk titräp dur alýan oklaýan. Atdym çekýan. Beh ýöne atýan o dyky zat balyk zat çekdiki ýok hä. Ýok oňa maý beremak men. Hä ýöne zyňdygyň. Zyňdygym düşýä kä wagta iki halak balygam kep düşýä. Beh ol ondan ýapyşyp gaýtýandyr da eleki balykdan. Hawa.

Be.
Eglenme zat etme. Ýok on ýa zat ýok bizde. Hiç hili. Hä.
Ýöne baryp bir Aý derew tutup gaýtýaňyz da hä. Hawa barýas da eglenem da. Hawa bir salymdan eýýäm biz bara balyk baryny alyp gaýtýas aňa. Şeýlemi. Galta galta hawa. Be tüweleme.
Aý sizem ökde ekeniňiz ol men on ýaly tutamok balygy. Hä. Men bara. Ine balyga barýan-a.
Aha. Barýan. Hawa. O siziňki ýaly baryp güýmenip, aýlanyp, çeňňegi çözläp, tory açyp, zyňyp, güýmenip ýöremok. Ha, näme edýäň onda?
Barýan suwa seredýän. Aha. Balyklar ýüzüşip ýör-dä. Hawa. Hawa, daýawlary bar, ululary bar, kiçileri bar. Aha. Seretýän, seredip durýan, onsoň haýsy gerek bolsa, sen, sen, sen,

Ýeňňeň gowy bilýär-dä how şu zatlary. Bilýän how, özüň haýsam bolsa birini saýla, men saňa berýän gürrüň ýok. Ýok, ýeňňeňden soraýaýyn-da how. Aý, nätdiň-aý muny? Ýeňňeň gowy bilýär-dä how.
Ýok, öz başyňa bir pikiriň ýokmy-aý Ependi aga, nätdiň-aý muny? Aý, şoň pikiri bilen gitýäň-ow, birhili dogry ýaly bolup dur-da. Aý, şu gezek öz pikiriň bilen gitsene.

Saýlaýan.
Saýla.
Ine saýladym.
Aha. 10 tyllana 10 tyllana alýan. Alýan. Ehe.
Alýan. Ehe.
Aldym.
Aldyň. Bedew atada bindim. Mindiň. Ha?
Hawa. Ýüz boýnum alyp baga tarap sürüp gitsem nähili bolup beg aga? Ha?
Puştun nähili bolýar? Egniňi şeýt.
Gatyrak. Ýene de. Ene? Ýene de. Ene, ene, ene. Ana puştun de seň ýaly bolýar.
Gördüňmi? Sen görerdiň puştuny.
Ay boldu boldu. Ay. Ay bu da. Men her nahar diýeýin. Gel diýeýin. Gel. Sen ýanymda odyna kömekleşäý.

Çeşmesine bereket keýwany. Keýwany. Hä. Şu düýe çal içýäňä. Hä. Düýe çal içýäň bol. Joşup, joşup aýdym aýdyp beresiň gelýädi. Şeýlemi? Hawa. Han onda joşda, joşda aýtsana. Men şu saňa düzen aýdym aýdyp bereýin. Şu düýe çal sagyşyň barada seň. Hany?
Han onda.

Hä, keýwany nätdi? Sag bol, kakasy.
Tarypyny ýetirendir. Ýetirdim, kakasy.
Çal iç.
Çal içeliň. Ýörite geldiňmi, çal alyp geldiňmi? Aý, sag bol, keýwan, ömrüň uzak bolsun. Aý, çeşmesine bereket.